Ha khensa ku va mi pfulele chanele ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana ni lava ku vulavula hi mhaka liya ya ku phahla liya ya ku xana ku phahliwa nkarhi muni xana fole ri cheriwa nkarhi muni xana a masirheni loko hi ya pfuxela vanhu lava nga tlela vurhongo lebyikulu hi ya nkarhi muni. Xana loko hi tshamile kwala hi nga ta va hi ri kona kumbe van'wani hi le ku xambeleni na matiko loko hi hleketa ku pfuxela ve le hansi hi chela nkarhi muni fole vanhu va ka hina fole ku na nkama lowu ri cheriwaku hi wona a wu njhenjhe wena i pfuka i chela fole. mara i kuma ku laha i swilo swa xihatla wa ri chela mara u kuma ku a hi swilo swa xihatla ku na nkarhi wa kona fole loko ri cheriwa kumbe hi lava ku phahla kwala mutini a gandzeleni kumbe hi ya pfuxela vanhu lava nga tlela vurhongo lebyikulu hi chela fole ku sukusela hi awara ya tsevu na mixo ku fika awara ya nkaye namixo swi ta ya hi ku yini i xixika kumbe i ximumu na ivi hi tlhe hi ya chela futhi rini na hi awara ya ntlhanu na madyambu ku fika awara ya nkombo na madyambu why ni swi vula so na mixo vafi va va va endleni va ri ku xuxeni va lava ku tlela na madyambu vafi va vafi va yini. va va va kha va lava ku pfuka se ni se nhlekani luya hinkwawo a na va tlele se i nkarhi wa vona vo va pfuka that's why mi kuma ku na loko mo ya tin'angeni to karhi ta xintu va ta mi byela ku va mi fika ka ha ri mixo hi ta kota ku mi hlahluva hi mi endlela swilo swa n'wina ka ha ri mixo n'anga yi nge ku byeli ku tana na nhlekani Loko n'anga yo ze yi ku byela ku tana na nhlekani la ka mina i rhanga a vulavula na mikwembu ya ka n'wina a va kombela ku i sorry ku va munhu loyiwani a fike na nhlekani loyi munhu loyiwani i te hi ku xaniseka hi mavabyi ivi va kota ku va kota ku n'wi pfulela tindlela va n'wi komba yini timhaka leti wena i nga ta hi tona va n'wi komba xivono tinhlolo ti n'wi komba xivono. Se la xikarhi ni la ku sukusela hi awara ya nkaye na mixo ku fika hi awara ya ya ya ya ntlhanu namadyambu hi swi endlisa ku yini na loko dyambu ri ri ri rhengile kwala ka vo ma one two or three or twelve o'clock na nhlekani loko i fika egandzweleni i fika i chela fole ntsena i miyela a wu vulavuleli. kumbe i fika i veka mali laha gandzeriweni hundred rand or fifty rand or ten rand i fika i yi veka laha ivi i chela fole a wu vulavuleli wo phaphatela mavoko ntsena i suka i famba loko ku ri ke ni mi kwahala ku xambeni ku hala majoni mi lava ku phahla i fika i chela fole kwalaya i nga ta va i ri kona loko ku ri ni i na na i na i nhlekani vo ma twelve one two i chela fole ivi i miyela. Loko ku ri ke ni i nampundzu i chela mali liya ya fole kwalaya yi nga ta va yi ri kona kwalaya ka yindlu leyi nga ta va yi ri ka yona i chela fole i vulavulela i kombela va le hansi va ku pfulela tihlahla or va ku pfulela ti-lucky because vanhu vo tala mi kuma ku mi endla swihoxo mi phahla na nhlekani loko mi phahla na nhlekani ivi swilo swi nga fambi mi ku ha ha hahani leswi va nga va nga ta va ta hi phahla a va hi phahlangi swona. kumbe malume a va hi phahlangi swona or mani mani wa ka hina loyi a nga ta ta hi phahla a nga hi phahlangi swona hi mhaka ku mi fike mi phahla dyambu ri humile ri khe ri ba thavathava kasi a fanele mi endleni mi phahle nampundzu that's why mi kuma ku na n'wana loko a vabya kumbe ku ri na mavabyi lama na mutini va ku hayi ku laveka ku laveka i lava ku cheleriwa fole va ta ta va ta n'wi chelela ka ha ri mixo swinene kumbe loko ku ri i fike na nhlekani ku ta fika ku tshamiwa laha ku dyiwa mabulo loko se dyambu ri nghene etintshaveni ri rhengile ivi ku yiwa laha gandzeriweni ku ya cheriwa fole vakhegula va chela fole or mukhalabye kwala mutini or hahani or malume. va chela fole se a hi swi tshikeni leswi swo hi fika hi chela fole na nhlekani vanhu va ka hina hi ku hi kwatisa mikwembu mikwembu ku sukusela nkama lowa awara ya nkaye na mixo ku va awara ya ntlhanu na madyambu va va va wisile ku fana na mina na wena loko dyambu ri pela hi va ku hi wisile dankie na khensa ku va mi pfulele chanele.